Eh, nṋe ndi pfhi tshili dzine madandila ndi dzi dzula buḓeli eh, ndi kho ḓo vhala bugu ino uri miṱodzi yanga a i weli fhasi ine ya vha i khou amba nga ndemedzo o aluswa musidzana nga musidzana no pfhi ndemedzo o aluswa nga mane wawe ndi ḓo vhala ubva kha chapter one Nemedzo. U bva vhuṱukuni hanga ndo ḓi tou aluswa ndi sa ndo ḓi tou aluwa ndi sa ḓivhi u tamba na vhaṅwe vhana u tamba hanga ndi u shuma mishumo yeneyi ya hayani ndi zwone zwo shelaho mulenzhe kha uri ndi aluwe ndi tshi ḓi tshilela vhutshilo hanga ndi ndoṱhe. Ṱhama yanga ndi bugu dzanga. Vhuṱungu hoṱhe ndi khou ḓi vhu konḓelela fhedzi hovhu hau litshiswa tshikolo hu tou vha tshilonda tshi sa tendi u fhola hafha mbiluni yanga. Ndi sokou ḓi rindidza nga ḽa uri ḽiṅwe ḓuvha hetshi tshilonda tshi ḓo fhola ndi tshi vhona vhaṅwe vhana vho ambara yunifomo miṱodzi i sokou elela. Vha mmane wanga tshiṱuhu tshavho ndi tshihulu, khee vha songo litshisa na vhavho vhana, nṋe ndo tou fela hone hu sa vha na muambeli, kana vha tou ri vha tshi nndavhelesa vha vhona pfunzo i songo mpfanela, ngoho Vhavenḓa vha ngoho Vhavenḓa vha ḓi amba ngoho vha tshi ri felwa nga khotsi u sa lenga mme, ṱhaṅwe arali mme anga vho vha vhe hone, ndo vha ndi sa nga ṱangani na heyi nyimele yo raliho. Nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha miḽoro yanga i ḓo ḓiwedza. Tshikolo i fha tshi sa kegulelwi, ngoho ngoho ḽo vhuya ḽa totsha ndi khou ḓi ralo u elekanya. Vho Ḽigege. Tshivenḓa tshi ḓi tou ḓi ambela uri munna u bebela muṅwe, a nga vha a Ndemedzo na vhutshilo a si vhana vhanga vha malofhani. Hoyu vhutshilo mme awe vho tou ḓa nayo ngeno Ndemedzo ndo vha ndi tshi funana na mme awe a a tshipiwa nga muṅwe muṱhannga e ri u a bvisa mihwalo. Nda hana ra tendelana kha ḽa uri ṅwana ndi malofha a si na mulandu, ri ḓo ita mutingati. ra ra mu alusa ho to kola vhulwadze hoyu mme a ndemedzo a ri sia ṅwana a aluswa nga mme anga mafhungo o ḓo khakhea musi nṋe mme anga vha tshi lovha nda tea uri ndi male hoyu mme a vhutshilo uri Ndemedzo a si ṅwananga wa malofhani ndi tshiphiri tshanga na mme awe nahone na nṋe ndi ḓo ṱuwa natsho mavhiḓani. Makwarela chapter 2 Dakalo Moaba Mafhungo a pfunzo o ntenda ndi zwone ndo ṱhaphudza pfunzo dzanga dza vhudokotela ndi khou ṱoḓana na wone mushumo mutsiko mutsiko une ndavha nawo ndi wa hoyu mufunwa wanga ndi mu funa nga mbilu yanga yoṱhe fhedzi khae thi vhoni fhedzi khae thi vhoni zwo ralo ndi mu itela zwoṱhe zwine a ṱoḓa nga nga tshetsho tshifhinga fhedzi ṱhonifho hana vha pfa a tshi amba na nṋe vha nga mpfela vhuṱungu Ndo no mu hwala nda mu ḓisa uri vhabebi vhanga vha mu vhone, vha mu funa zwone. Mura, vhugala ndi murathu wanga, khoyo a khou ḓi mbidzelela o vhuya a tou vula vothi a dzhena. Vhugala, ṋamusi no tou eḓela masiari mulandu kani ni khou lwala? Dakalo, thi lwali ndi tou vha na mathada anga nahone mafhungo a vhahulwane ni nga si a pfesese. vhugala hai thi ṅwana nṋe vhugala u tou vha na miṅwaha ya fumbili nthihi fhedzi ha tendi uri uri ene ndi muṱuku dakalo ee ni muhulwane tshimbilani ni yo bvula yunifomo ni ḓi itele zwiḽiwa na ngoho o mbo ḓi bva a ṱuwa muthu u funa luṅwe u vha muhulwane zwi a vhavha hezwi khe riṋe ro ro soko ro soko eḓela sa ṋawa yo ruwa findi vhugala ṋamusi ḽimuḓu ḽi re na hoyu ndi ḽiṅwevho o amba izwo a mbo ḓi dzhia a mbo ḓi ndo mbo ḓi ita zwe nda vhudzwa nda fhedza nda ṅwala mushumo wa wa tshikolo nda kona u ṱalela tv Ṱhaṅwe hu ḓo lwiwa, ṱhaṅwe hu ḓo lwiwa na muthu wa ṱhaṅwe ho lwiwa na muthu wa hone nahone u bve mafhongoni a vhahulwane khezwi ndo dzula henefho khoroni hu khou fhira muṅwe musidzana ndo sokou pfha ndi tshi takalela u amba naye nda mbo ḓi amba naye sesi sesi Ndemedza. Ndo mbo ḓi vhuisa muhumbulo nge nda pfa hu na muthu a no khou amba na nṋe. Ho ita hani? Vhugala. Nṋe ndi hone ndi vhudzisa ene nga dzina ndi pfi Vhugala. Ndemedzo. Na nṋe ndi hone nahone ndi pfi Ndemedzo Ligege. Vhugala. Nṋe ndi nṋe ndi a mutakalela nahone ndi tama u vha khaladzi awe Ndemedze, ngoho u bva tshe nda vha mungafha a thi athu u pfa na muthu na muthihi a tshi ri u a ntakalela. Hezwi ndi zwiswa kha nṋe. Ene vhabebi vhawe vha ḓo ri mini? o ralo Ndemedze a tshi ambela mbiluni. Vhugala. a si vhathu vha u dina havho havho vhathu a, a ṱuwe ndemedzo ngoho ḽo swifhala ndo mbo ḓi o mbo ḓi wenya a ṱuwa chapter 3 lufule hoyu ndemedze u khou u khou ndinga khe ḽi ḓuvha ḽo swifhala a sa khe ḽi ḓuvha ḽo swifhala a sa vhuyi hafhu ndo vhuya nda tou dzitika dzibodo hoyu u ḓo lila shudu maṋa musi u khou bika vhone nga mini iḽi ndemedzo ḽi gai kana ḽo no thoma zwa vhanna shudufhadzo shudufhadzo ndi lupedzi lwa hafha muḓini ndeṅwa heyo i sa koni na u ṱanzwa na phulethi Miashudu, mulitsheni hoyu ho bikwaho nga nṋe ha nga vhupfi vheiwe mara muthu anga u mangadza uyu ndemedza o no bika ḓuvha na ḓuvha a fhedza a ḓi dziṅwa zwe a to bika ngoho ḽiṅwe ḓuvha muthu tshivhi tshawe tshi ḓo mu wana shudu Khoyu, khoyu we mma, heeḽa we makadzi, ḓani ndi ni tote maḓevhe hayo. Kwatamani ni, kwatamani ndi tou ni tota zwavhuḓi. Ni vhuya vhusiku fhano ndi muḓini waṋu afha ni a ndi muḓi ndi muḓini waṋu afha ni a dalela, u ralo Tshudufhadzo a khou Nyundula nḓevhe dza uyu a si na mukoma mme a shudu mutoteni a bve na malofha o vhifhela zwone o vhifhela zwone na ḽa thavhani ḽi nga ndi khwine ndemedza ngoho ndo lila nda dovha vhuṱungu ho kalula ngoho shudu u na tshiṱuhu tshi nonga tsha muloi hafha muḓini hu khou fhisa. Ndo tou dzula ngauri a hu na zwine nda nga ita. Vhuṱungu vhu tou vha vhu sa ḓowelwi. Hu si hezwo, ndo vha ndi tshi ḓo vha ndo no vhu ḓowela ngauri haya ndi maitele a no ḓi anzela u itea. Na musi khotsi anga vha hone, ndi a ḓi shatedzwa nga mpama nga ha vha mmane wanga. Khotsi anga a si muthu wa u funa phosho. Dzi, dzi ḓo ḓi sokou ri, Ni khou itani ṅwana? ḽiṱo ḽine vha ḓo sedzwa ngalo ḽiṱo ḽine vha ḓo sedzwa ngalo u nga si vhuye wa ḽi funa na luthihi nḓevhe yanga i khou i khou tou phopha na malofha hafhu mba mulovha yo vha yo nyundulwa nga hoyu vhutshilo a tshi ri kha ndi mu kuvhele zwiambaro vhusiku ngoho nṋe ndi khou tambula Gundo u nga mu ambela zwinzhi, ha ḓivhi u mmbea tshanḓa, na zwiḽiwa u a ḓi ntswela. Ndo ri ndo no fhedza u lila henefho nḓuni yanga ndi ri ndi yo wanavho zwa u farisa dangani nyana, ndo wana hu si na na ḽiswa zwaḽo, ende nḓala yo kelema tshoṱhe. Ndo mbo ḓi shela maḓi nda ḓinwela nda huma nda yo eḓela, miṱodzi i tshi khou ḓi elela mufhumudzi hao. chapter 4 niyani hafha niyani hu dzula makhulu wa dakalo vhane ha vha funi nyana ṅwedzi wa fhela u a vha ḓisela mitshelo na zwiḽiwa ndi mugivhela wa mafhelo a ṅwedzi ndi hafha ṱhoyanḓou na vhugala ri khou fhira ri tshi renga ra kona u ya ha makhulu dakalo ḽine nda vha naḽo ṋamusi ndi ḽihulu ndo mbo ḓi wana mushumo hafha hayani hospital ndi kho to takalela uri ndo u wana henefha tsini nṋe zwa u vha kule na muthu wanga a thi zwi funi vhugala ndo pfha ndo takala ndi khou humbula uri ndi ḓo fhira nga makete ri tshi renga ri tshi renga nṋe ndi ḓo vha ndi khou vhona khaladzi anga khezwi ro swika na zwino khou ḽa Ndemedzo, Ey, vhugala! U ita hani? Hafhu ndo vha ndo mu ṱuvha mathina ene mathina nṋe ndi khou mu vhudza uri ndi rengisa nga gai o vha o thetshelesa. Vhugala, Na nṋe ndo mu ṱuvhesa. Kha nṋekedze miomva ya 50 ene u ḓo dzhia tshintshi. Ndemedzo, Ee, ndo livhuwa. thi thu vhuya thi thu vhuyavho nda to fhiwa tshelede nga muthu zwino u na nnyi ene vhugala ndi na mukomana wanga khou ḽa ndo vha ndi khou sumba dakalo o no khou amba na uyo nyanenge wawe nga luṱingo o amba a fhedza ra kona u ya u renga tshisevho. Dakalo, zwino ndo vhona a khou amba na houḽa musidzana, u mu ḓivhela gai ene? Vhugala, ha, ndi khaladzi anga u dzula Lufule nahone ni ḓo ḓi mu vhona. Dakalo, yo, o ṱamba lwanzhe hoyo musidzana u pfi nnyi? Vhugala, u pfi Ndemedzo Ḽigege. Ngoho hoyo musidzana ha ha dini na luthihi ngoho mbilu yanga yo mu tshenela Ngoho ndi to tama a tshi wana munna o lugaho o no nga dakalo ndo swika hafhu ni ani ndi sa zwi pfhi hayani hospital chapter 5 vho ligege havha ndi mulindi wa tsireledzo hafha hayani hospital ngoho zwa uri ndemedzi u khou ṱhuphiwa ndi khou zwi vhona hu tovhani a huna zwine nda nga ita mbilu yanga i to vhavhela Hezwi zwa uri o litshiswa na tshikolo, ndo no tou humbula na u mu ambela na hoyu Maria khaladzi anga ṱhaṅwe u ḓo tenda a tshi ḓa u dzula nae. Thi ḓivhi ndi vengo-ḓe heḽi ḽine mme a Shudu a vha naḽo khae. Hoyu Ndemedzo ngoho zwi ngoho zwi ndzhiela mutakalo woṱhe. Ndo fhedza u elekanya muṱodzi wa rotho, vhorakhuhu ndi mushumo ndi mushumoni wa vho Ḽigege ndi mushumisani wa vho Ḽigege, vho Ḽigege munna ha lili u lilela thumbuni naa ho tou tshinyalani ṋamusi vho tou ṱungufhala, vho Ḽigege a huna na mathada ndi maneto fhedzi aa mafhungo anga mafhungo anga a thi. vhudzi muthu nṋe ndi a honela henefha mbiluni yanga vho rakhuhu hai ndi zwone a vha ri nṋe ndi fhiri vhugala tshikolo tsho bva ndo to lindela hoyu dakalo uri u ḓo ḓa a ndzhia vhege i ḓaho u khou uya u thoma mushumo ndi ḓo tou vhuelela thekhisini vhushaka hanga na ndemedzo ndi a vhuḓisa hano maḓuvha ngoho ndo wana khaladzi khoyo o swika u na iyo Kuna uyo nyanenge wawe a sa ṱongi nyana. Hu khou ḓi lila dzedzi nyimbo dza vhafunani vhulenda hey vhugwi uri mini fhedzi nana vhugala ndi fina na nṋe ndi a zwi vhenga hezwo ndi muhulwane nṋe dakalo a dzhene ri ṱuwe a ri dzhene ri ṱuwe ha u muhulwane ri khou tenda vhulenda ndo mu rengela zwine a zwi takalela na KFC vhugala hai arali no renga hezwo kana ni tori nana ndi nga si kwate ho mbo ḓi seiwa na vhugala tsho mbo ḓi kwatuluwa khe i khou ḽa mivhundu a i ngo vhuya ya lenga na u swika hafha makwarela dakalo khezwi ndo no vha lufherani lwanga na muthu wanga ndo no ita na zwiḽiwa ri khou ḽa henefho hafhu Heyi khomba i a funa u itelwa tshiṅwe na tshiṅwe yo dzula. Havha vho no thusa a vha mutakaleli na luthihi vha ri mikhwa mikhwa hana hoyu ṅwananyana vhulenda. Dakalo a ḓo ri mushumisani vha shele maḓi kho ṱoḓa u ṱamba ndi vhulenda hoyo a sa muḓivhi a sa muḓivhi ha muḓivhi dakalo vho fara a ri ndi ḓo mu itela muthu wanga ori ono to ori ono to fhedza zwa u ṱamba nda ri a ri ṱuwe. Ha mathile musa ri onyolose milenzhe ndo wana hoyu vhugala o dzula hafho khoroni na houḽa ṅwananyana vhulenda mm, uyu ndi ṅwana wa avha mushumi vha fhano o rala o sinyalala a tshi pfela na mare fhasi dakalo hai ndi mungana wa vhugala Muthu wa nga kha u kola u bva phanḓa u tou sa ḓivha uri ḽiṅwe ḓuvha a nga ḓi ṱoḓa thuso ya hoyu ndemedzo. Ḽa matshelo ḽi ḓuvha ḽa matshelo ḽa muthu ḽi ḓivhiwa nga wa ṱaḓulu. Vhugala na ndemedzo a vho ngo vhuya vha ri dzhiela na nṱha vha kha founu ya hoyu vhugala. guma kha chapter 5